Siloe es una associacion per la reinsercion sociala, la preservacion e la valorizacion du patrimòni maritime. Dins sa churma i a dos partidas. L'un es compausat de benevòu que vòlon participar au projècte e l'autre recamp de demandaires d'emplec e autri personas en dificultat Que son li beneficiari a mirar per li chantier de Siloé? Venètz descubrir come l'associacion manten son cap despièi 1984 e me la fòrça de si benevau tant come si beneficiari unit per la solidaritat que les anima. Benvenguda dins li batèu tradicionau de Siloé, aquel chum investida dins li saber faire en desaparicion.

Dempuèi a una vintena d'annadas soi sus un batèu e tanben que ieu soi devenut lo patron, lo boscò d'aquel batèu, lo birraquèu. L'istòria d'aquel batèu a debutat En 1948, a l'origina d'un per la pesca, es lo patron qu'a comandat aquel batèu per pescar. L'associacion pentasava d'aver un batèu coma aquel perçò que avant aviá de De pichòt batèu, de ponchut, lo muro de pòrc, que son de batèu mai pichòt qu'aquel. E aquel o Barco Catalano, qu'es lo biraquem, eró aquí, a l'origina, aquí, me al fond de l'aiga, sus un quai, sus un trepador coma aquel. E es la comuna del Grau del Roac que la crompa. E la balha a Siloé per que de novèl lo batèu posque navigar. Dont a demandar fòrça fòrça temps per per çò que lo batèu al fond de la mar es pas una bona causa. E Siloé i a trabalhat mai d'un an, benlèu dos ans. Çò que al poire avant de trobar la gaissa de hein. L'avantatge d'aquel batèu es qu'a una istòria. Un istorio perçò que ero a l'origina un dipescaire, puei un de plesaissier e que qu'a e puei al fond de al fond de la de l'aigua. E tot aquò se sentisse su su sus un batèu coma aquò. Se sentisse quasi un'istoria e un ovidor. Alara, en contropartida, es un batèu que cal entretenir de totei, per çò que es en fusta, e la fusta es un material que vi, donc son de batèu que cal fatar regularament per çò que la fusta es viventa. Puei i a tots los cordatges que son de cordatges, bon, modèrns en nilon, mai ambe lo temps, Se desagreja e donc cal li remplaçar. E pei tot ce que se sona lo matalotatge es una causa particuliara que cal conétre, son las nòse mas tanben tots los bots, enfin en anglés los bots que cal arrimar sus las bèlas, sus l'arbre e los arrimatges tanben cal se fon d'un d'un biais, d'un biais particular e bon de tot aquò cal cal saber lo faire e s'apren pichon a pichon en geitant, en parlar amb d'autres marins o pescaires de l'ancien temps pas sos pescaires de l'ancien temps montan pas pus sus aquel batèus per çò que la vida de l'espòca en tant que pescaire èra tròp dura. Podèm veire aqueste batèu qu'es una barca catalana, que se sona lo Birakeim. Puèi i a ben lo batèu mèstre, la Valentina, qu'es un batèu breton e es a l'origina de l'associacion. Se batèu ero al fond de la mar, en Bretanha, e se l'associacion, dins un talhier de reinsercion, l'a remés a flor. E puèi avèm d'autres batèus, coma un muro de poir, qu'es lo batèu del Grau del Rei. Aquel batèu se sona la Mireia. E anaven dus batuts coma aquò. L'autre se sono la Nicòlo, de batèu que a l'origini èron per las ajusto començalo. Mas un a Siloé a mes un ovèlo per navigar coma lo moro de poa de l'espòca o al Gret del Rei i avió de pescaires que qu'aven aqueste batèu.
Los pescaires occitans son pescaires d'estam, tau, bèrra, leucata, salsa. Pescaires, tots los pescaires de mar catalan, italian, de Genova e de Napoli. E el vocabulari es una mescla entre l'occitan e un pauc de catalan, un pauc de napolitan. Voilà. Tu cal que viens emborcar. Es que el lengatge d'aquí es el lengatge del Mediterranèu. I i aviá un un lengatge que que s'apelava la la linga franca, qu'es un lengatge, una mescladissa de de francés, d'occitan, catalan, espanhòl, italian, arabi. E tot lo los marinèus de Mediterranèu parlan un un idiòma comun. E la base dels vocabularis ven de las galèras. Avió, galèras en tot eth Mediterranèu, Turquia, Africa del Nòrd, Itàlia, Venècia, Genova, Marsilha e Espanha. Vaquí quauqui nocion du vocabulari maritime en occitan.

Qu'ei ua lontan que venio a Pòrtcamard en vacança e aqueli barc en boei que m'agradava, e alòra fòrça enfant.

Li batèu mes a l'aigo son la resulta de l'òbra solidari de tant de gent diferent a l'entorn d'una tòca comuna onte s'aprenon li teinica tant coma la resocializacion. Per mai d'entresigne podètz anar sus son site associacion siloe.com.
La mar nòstra es una mar qu'a religar tot un ensemble de pòble e en forgar Una causa particulara que se trapan pas sus la tèrra e es la mar, la mar Mediterranèu qu'a fa aquel ligam. Plastic. Per çò que an pas d'istòria, belèu un istòria modèrna, mas lo plastic quand a viscut, ben podèm lo jetar, lo jetar. Abans de faire de batèu, ère dins d'autra associacion de batèu, mas Quand rescontrèri Siloé, l'associacion Siloé, ambe son talher de reinsercion, tot lo social que fasió a l'entorn del batèu, me sión dit, oh, me cal anar dins aquela associacion per continuar lor accion. E donc mon còp de còr es per l'associacion Siloé.